Thliktute Krismas chibai tha ber ka buk vek a che u. Krismas kan nghak fak ber mai chu a lo liam leh ta duai duai mai a. Dam leh hlim tlang taka Krismas kan hman theuh ka beisei. Mauphlang atanga tui an lakna tanky lian silawng supply tu pakhat a nih chu maw? A lian vawn rau khawp mai hei. Hei hi forest reserve forest a ni a. Forest and Environment Department inkhên târ kulh mai. Vawiina video kan thlir ho leh tur chu Christmas chhang ban funna tur Silawng Nawngthumai Vengtaia Changel hnah sâta kan hnatlanna te leh PCI Building a lungleng deuh deuh ten zaikhawm paha Christmas chhang kan chhumna te leh Christmas zana kan zaikhawmna te Chicken barbecue kan ei hona te leh chi hrang hrang mai video ka rawn dah chhuak dawn a, min lo thlir chhuah sak leh vek turin ka lo sawm cheu a ni. Helaia changel hnah hi chhang urna tur a chhang funna tur kan sat dawn a ni maw, Christmas chhang kan chhum mup mup dawn a ni. Hei kan thian ten la rawn thleng ve lo a nih hi maw. Tukin zing chu kan zing tawng try zo. Chhang chhumna tur hnah la in kan hna tlang a ni. Hei helai mi hi fai deuh hlek kan sat luanga pakhat hi tawk mai ang ka ring.

Helai hi Nawngthumai kil chhak khawi maw engmaw hming Lee Jin Ryu a nih chu Lee Jin Ryu helai pawhin hnah nalh deuh mai a lo par a a lo zam chuai mai. Pakhat pakhat khi sa dil a tawk mai ka ring. Christmas hna la turin chem kan han keng lo ngei a, buai thlak khawp mai. Keng maw? Keng lo keng sak sak mai hi. A tha chu. Christmas hnah la turin keini chu chem kan keng lo.

A kawm a kawm thlak kha duh deuh a ni. Wow. Pu Zira kha sat ve thiam maw?

Aw ti zel rawh. Umm a tha a ni chu chu. Chuan Pimal Sawmi leh Piza Min an lo tawn ang. Hei heng zawng zawng hi fun a chhum tur chu nih hi. Hu ti lai a khaw hnah rawh pawl, hnah lo hem uai pawl, Pu Gina umm hnah ei Pu Zira. An meh hi lungtha nia aw rawn ai thuai thuai rawh u hei. Tikhan hei ti hian kan ti a tel tlim ten fara lo en ang aw. Tel far na chuan hi chu naktuk a a kheh ei hunah a khehnawm nan a tih a nih hi. Amah a beh loh nan hei ti khuan thu lian tha leng lawng tak a ni. Thingtlang nu in hna a fuh chhang a fun mek. Thingtlang chhuh fuh chhang fun dik tak a ni tir ang. Hei hi chu dik thlap ang. Mahse kan hnaih erawh hi chu ka a bawih chhan a bawih chhan. Sam deuh ani. Duh thu sam dan kha aw tikhan. Duh thu sam dan a sam zan lo avangin. A pawi lo tikhan. Mahse kan chhuah nalh tho tho bang. Tikhan a theih lutuk. Tawntu lamin an lo ching fel leh vek mai ang tikhan. Hetah hian a. Tuma piza min chhang a tawn. Thla kan lak vangin a zam amaw ni hei tihsual a tum. Kha chu hnah kha hmawr te kha lo ro deuh a, a hmel chu na viau lo mah se. A chhung a, a chhung a awm kha tui dawn tho. A tha ve reng e. Ni chin a kan chhang hmeh ho kha hei kan fun zo ta vek a. Fun sawm leh pakua a chhuak a, tichuan tunah hian hei bel chhungah ma thiangin hei a mawngat phah a, tikhanin an rem dawn ta a ni, a mawngan phah, awi bel mawng phah, thil chhum mawng phah lohna va rei tawh ve. Enge i phah a? Hna kan phah deuh hlek. Hna phah mah le. Ee.

kan tih ngai bik lo vang hian kan en. Thleng hi chu Sarepa, Sarep tur, tur chi a siam a ni lo a, min tia lo a. A khatiang ang deuh kha nia, mahni thiam lam lam hi awm ve maw? Hemi changel hnah hi mahni kan sah kha a ni ta teh rawh, chuanin hei hi an sil fai vek a, Mahthia ngaite nupa in, in chungah kan phar a tih a, an tih a, Turu zia khan sil vek a nih chu maw?

Chu hemi hemi hi chhang ban siam dan hi vlog ngei ngei kha tul ta ni maw chuan buhfai kha i daw kha kan sil fai a chuanin tui tui lumin ka chia ni chu kei chu tui sain ka chia ta rei lo te darkar chan ve vel ka chia ka thli hul mai ta maw chuan amawng nawi nawng deuh kha chu ka pho leh lawk ta. Tih lo kha chuan chung lang ro kha tian ka la sawn ta chuanin Hetia hring a kan pawi tui mai ta maw Ka ka chu a tan uai ang kha ni deuh a a tan chawn ang kha ni deuh mai a ti raw tian hmeh hmeh hmeh uluk a ngai ve hmeh uluk chuanin a tui ve leh I beng phek anga I fun anga ni mai hmeh uluk leh uluk. Loh kar kha hla ve em? Hla lutuk. Hla lutuk maw? E aa ṭha chuan aa ṭa ang chiah tho nih chu, aa ṭa chuan ang chiah chu aa ṭa pawh hi nem tui tak a, nem tui tak a kang tur chuan aa ṭa pawh hi nuai rei a ngai ve nih chu maw, uluk tak a ka tia chawn a massage char char kha a ngai ve nih chu maw.

Tha khawp mai. Ai i hrim hrimin changkamna hi maw? I hetia a kal a kal hianin keimahni kan keimahni hmanlai tih dan ah hian kan let leh thin tlangpui. I hei film star te pawh hi five star leh hmun hrang hrang khawvel hmun nuam lutuk ah te an kal an kal ta tiraw? Mahse A tawpah chuanin maw anmahni farm house ah Meihola thil siam te kha an ngaisang leh ta daih mai ni. Hretia Meihol ngat a thil han chhum vel, han siam vel kha aw. Khang te kha an birthday lawm dan chu ni leh ta daih mai nih chu maw. Keimahni enge bul.

Helai hi PCI quarter a ni a, kan PCI General Secretary aw Admin Administrative Secretary Pu Zira te.

Lalpa ding leh lawng tak mai Kohhran mi ten in thu rual tak mai a Thlarau lam kut te in puan a, i rawng kan bawl zial thei nge na turin a mimal ten te rilru thianghlim ngaihtuah na tha ngalh tuah na fel a rilru in zau tak mai nei thiau thei turin a in min pui ang che.

Khawvel lawmna na lo kal a tih kha thiam deuh maiin hei kan sa a, YouTube lawmin copyright an rawn claim leh ta tlat mai chu avang chuanin a sound kan off mai loh chuanin. Tichuan hei Pima Thiangi te inah hianin PCI quarter ah hianin kan lengkhawm thin a, hei chicken barbecue te leh chicken biryani te, chhang ban te chi hrang hrang mai eitur min buatsaihsak thin a kan lawm em em a ni. Hei an fanu. Chhante hi London atangin a rawn haw a, a rawn fatu sauh sauh mai bawk a, hei Daniela a rawn fatu ve bawk a, an fel em em a ni, hei kan ei turte min buatsaihsak sauh sauh a ni, in hmuh ang hian Shillong hi hei a a mawi hle mai a, an kawn te an chei nasa a, ka content dangah khanin kawn chei leh an kawngpui dung te an cheina ka rawn dah a, a mawi hle mai a tun kum chu.